mana kamano nyakora maga jwanga ka utulni makende marwa ke chendono mokinyi ma idendo ni uh, eh, cheng jamur nyakora maga jwanga e chunyo nagi tv kende mana kanwa yangu ni kacha ni kawuono wadhi bedo kachiel koda uh, eh, jatelo chairman ma broad based government makamu wa makamu aka the c ya nyakora maga jwanga mabende koro dhigo kodwa mbaka kande ni to chal mar kenya uh, eh, chalonade paona ma siasa madhi tayo e chunyo ni enan steve james Odhiambo aka e Nyakonyaroni wan ma to chunyo na gi TV wakelo ne gi na chelka chelka wuok e hotel mano maduong' mar Selela Resort madore e chuny boma ma Kisumu Oginga Odinga Street. Karibu sana machiegni kendo wachaka chaka kapok wachako tina mra kaw thuolo makende mondo arwake the chairman iluongo ni the CEO mano wang' maneno. Ber sirikal. Awinji kitegno.
Ah, ah, sirikal ni kitegno. Eh. Opposition ni bende mayom.

Kala. Mm. Mjumbe mara hiyo intellectual Kala. Intellectual Opio Wandayi.
Eh. Mane mjumbe mara. Mm. Eh, mane kaka anta sebe dukara ya somo rangala kanyo. Mm. Tieko skulu rangala. Mm. Chaka dia somo gimilo water mm -hmm. iluongo ni plumbing timo plumbing plumbing water is life mm. ora tiyo plumbing ayudo grade 1 chaka over qualified adhi abed industrial ka timo plumbing gi Nyanza builders mm -hmm. uh, ginene watimo wahelni waloso ginene

itoni in kom moro amora midwaro onge ah, ah, eh, moro ni jakom is alive to eh, adwa penji gimoro kande awinjo kiwacho ni jakopere kendo jakanisa masent Saint Samuel. Saint Samuel Catholic. An, an Saint James Paris mm. Magadi. Mm. So an under sub Paris Mabenjo. Mm. Tani Saint Samuel eh, duol ma Saint Samuel anie jakom. To nyocha aneno ka uchwanyo jakom e liel ma bende koro nowacho ni kano dhi to jopadri odagi ni ok onyal wuoyo nikech chik oserumo.
Eh, liel kanye? Hmm? Mano dhi ko injinia othune ka koro nayudo ka owacho kata ni koro utamoru ni ukawuo nikech koro liel oserumo. Eh, hmm. ah, ah, Nochwanye kabisa. Mm. Wana penja ne kama makamu makamu. Uh, broad-based government ni intere jok mabende koro ywake penja ni to joluo moko bende joluo ni e sirikal koso joluo ni kanye? Wan wan ni government, mm. ODM kende ma onge government. Chama kende moko riwore gi sirikal. But Uganda luo ni e sirikal. Ajimuka, akianji Uganda sandi gini nao. Eh. Ka ng'ato mi cabinet minister ma finance mano chuny government. Mm. Uchako mi attorney general legal advisor to, to, to the president. Mm -hmm. Uchako mi kama iluongo ni energy. Mm. Gine ne ministerial adego gin very sensitive. Sensitive. The government, mm. the current government mati. Mm. Koro Cara, se o cara não pedir que é um nhão. It's a very simple question. En gima jo one go understand. No, era gini chando ji ok ji ok winje. Ok ni chando ji. Mm-hmm. Jo winje go position. Mm-hmm. Koro ok nyal understand anything. Ini pan kata jakom amulu nya lego gine na hero. Mm-hmm. No well president. Chik da ko yene mi wa finance. Do do do pogo.

emukete tineno ka mluo oyudo mm. japokod nyapokod choyudo boyudo kusto oyudo mm. odivaidi tineno uhuru gi komi magi to mina kabogo jodalagi mm. ng'at miluongo ni kachago ni ichochodho na jodalagi masokanyo gini mm. gini luongi ni egocentric people mm -hmm. ethnicity of cocoon jok madwaro margi kende eh, they are self centered mm. eh, koro mago jomok wanyal trust emomiyo Wani sirkal. Joluo nie sirkal. Yes. ODM ema onge sirkal. Pok eh, wanego shit.
Mano wabiro timo 2027. Mm. Wabiro reunite, wabiro nego, wabiro loso chama achiel. Wakita Ruto no wadwaga ni mondo otim amendment obi obed president e ODM. Ok ni obedo president e UDA. Mago wabiro loso bende. Ruto ne ga japeta go. UDA go nokalo UDA UDA. Eh. Mm. baraneno ka koro section mag bende members mag uh, jo odm ma bende koro nie iye kandi bende ywak ineno ka babu owino bende koro gineno ni gibedo sideline orango bonyocha nowacho ni kwadhi kanyo mondo obed kaka the praise and worship team koro gini ji gwe mbaka mopogore opogore
Ng'ama mi minister ni dwani mondo owach ni president ni rach na. Dakitu kuyu wa ni kachagwa ni adida kuyu jisikia kuyu ra. Eh. Ng'ama mi usani wache kenwo. The, the, the collective responsibility of cabinet minister it is to support this, the system not to, to, to, to, that, to gine ka in go wach titeri cabinet mitinga kanyo gin kaka mega

kineno ka gino kidonji but mm. you cannot be there at the same time waji contradict you will go home e omiyo ka jago jidhi home koro joma nwoko kaka jowa ma kaka Sufuna gavana mara Babugi let them talk gikonyowa kuonde ma giwacho maricho but gik ma giwacho go to gin fact let them say those facts mm. to help the government to run Kaka imedo wacho facts, kaka wamedo rekebisha gini. Mm. Samoro iwacho ni wadie. Samoro ti kama miwa kaka shift machendo mar health. Weche mag education. Mm. Mabiro machando government. Ginena gik ariyo. Mm. En health no to education. Mm. Ema chendo. Go department mar wanda things are going on. Mm. Eno kwa wanda iketo stima dot no. Mm. Badi be loso chumi. Opara nyaboni go be chiwo koro miluongo nang'o? development koro onego omi women groups gini pesini mag loans mag ohala jogo koro onego ong'i weche mag mining they just do their work but joma ni oko must question where there's something wrong democracy oyieni somebody like wan ema ok oyienwa an duro ke nala ko sir kala an kala sir kala ta ko na de to wa do minister gima jokuny nikech eh, nyocha mana kama chiegni ka ndie eh, aneno ka kweth mag odm kata mana section of the luo bende nowacho ni ok wanyal riwore gi sirikal ni kata obed nang'o koro obed nade
iwacho ni sirikal mane sirikal ok en mane Ruto kelala ni Ruto bana be wuyu bedi. Abi government kata kudhi fight ni udwaro ti- gini ne loch. Udwaro loch ni ubed ang'o? Donge kida Ruto penjo badi pesa. Ruto donge president. Ruto e To president. ng'a miye chek? Ng'a miye chek donge ni badi. En Mbadi. Badi ma miye chek no be nogone kura. You didn't vote for him. Omiyo let us be wawach good truth. To kudwaro miriambo ma ji kado gawe, ura ga miriambo. Hmm. An miriambo ka yalo wacho sana. Ini sama pesa mbadi, pesa ma tingi ofuko na kage mbadi. Hmm. Pesa ma ruto tingo manyo lworo wa lwanda ka mbadi. Hmm. Mbadi ne koko kura. Jakomo kete pe minister. Wase negotiate broad basic. nani gimiluongo power sitima mafuta mm. ni lwetwa wandai uchumi mar piny ni lwet ugunja owadwa ema nigi uchumi sani miluongo ni intellectual pi wandai cooperative en pesa udma mm. en mm-hmm. oparanya mm. mining gold komba ng'wen gi attorney general gima ne pok jaluo yudo nyaka ne piny chakre to kendo en ma- en women dhako Dorcas ne diyud kwe uparo ni sirkal kwa ni kisani moro nitie mane oyud mopogore gi mano ni wacho na onge sirkal We- we- you look at that. Wawacha. mana kama nyakore mgaji wanka mara mara mitaka uthul maken mago niro kamano mduga ahinya kuom kete mane chunyo nagi tv kandi kama bende koro wago mbaka kandie eh, chal mar piny kenya yor siasa ne kod mgaji wang wan kande kaachiel kod makamo makamo mabende koro wacho ni sani owane siasa gino bende wacho kata ne uh, eh, joluo nie sirikal udi mama pod onge sirikal wakawo thuolo maken mondo wadhi break matin kang waduogo wadhigo mbaka to wacho ni to chalo nade nyikoro mogo jwang kete mana kanyo kik idhi mabor mata chenro ni anan steve james chunyo nagi tv gi nyinge ne iluonga ni sospita obungu owich an president mar sufuria revolution movement kenya Kawuono ni wantiere chuny onagi TV kendo wakwayou oganda duto te kamoro amora ma untie. Ma e kama dundo wayweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo uwinji luwo kitwa gi timbewa. Ma en chuny dholuo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa, mae adundo mar Jaluo, mae adundowa, mae dalawa, mae kamonagi nitie. Warwako uduto ubed thuolo. Mana kamano nyakoro mgajwang' akaw thuolo makende mar ruki kende tilono mar ariyo mar chieng' jamondo kama bende wagoyo mbaka kandika achiel kod migosi makamu makamu the chairman ma broad based government uh, kendo jakanyono mar ODM. Wayago mbaka kacha ni to chalo nadi kod mgeji wang' kapok wachako yiena mondo akaw thuolo makende arwak uh, jogo mabende osedonjo budho ka mm, wan ka gi iluongo ni wuod madam wuod madam wacho ni owinjo maber kabisa erokamano kato wan gi kalvo wuod kendu karachuonyo wacho ni mos na makamo mawa makamo owinjo maber kabisa kabisa jaja dere bende wacho ni awinjo ka twak dhi maber kabisa erokamano kuom donjo kete mana kende koponi nigi penjo moro amora to bende Koro yie ni nyalo wacho wacha ka to wadhi maber kabisa kabisa. Eh, gima bende koro wan ka gi iluongo ni Duncan Owino Senior wacho ni makamu ema nitiere e sirikal ok joluo nikech gin awacho kamano. Ah, wadhi duoko mano bang'e. Ah, wan ka gi joneno ma bende koro keto ka keta keta kanyo kik idhi mabor penjo na mado penjie ni to uh, weche mag abductions bige koro osekwako piny Kenya kabisa kendo ji ywak eh, kaka joma ne sirikal baba be nowacho kacha ni uh, eh, kuminyi opingo onge koro sirikal nyaka ti matek ti wacho ni une sirikal no, mm. ngene ng'ato ng'ato tiyo tije mm. Adapson is under interior mm. and under security. Baba nyicho se wuyo ni gigo mondo be stop. Mm -hmm. Ng'ama time gi mondo kaw teri court mondo dhiro ya. Mm -hmm. There's no need of kawo ng'ato to dhi nek. Mm -hmm. That thing kata ko kata ko kuyudi sani ni temo ficho. But the blood of that man minego will affect you. It's up to you. Mm -hmm. Affect you to be free. So those things like adaption was kababo se kwero no egi yaye. Mm -hmm. You adapt. Kenya ni democracy Kenya nigi freedom freedom of speech yien ng'ato wuoyo wuoyo ok nyal keto ji dictatorial ni kiwuoyo to ng'ato kawi mm. ng'ama kawi no nyalo bedo ni ori gi sambuli but ng'ama iori will never be affected mm. you will be affected individually kata kin police in ng'ama nadi in intelligent in CID Think twice when you are doing those things. It will come a time. People will go. Yes. Pachika kama kama wa makamu gik ma bende koro timore nikech waseneno ka bende nyithindo temo mondo gi protest mondo gi gi gol pachgi to ka gisebedo kiwinjo gin mana ndicho aked in inyalo wacho na kaka makamu makamu in ng'ato wacho freedom of speech ni ni wasekalo under section 2 the power belongs to the people owegi gi wuo tamu gi wuo will never help you sami we ng'ato gi freedom ya kunyisi wuo if you are a leader listen to the people the, the, the, the, the, the express express expression magi golo no ema nyisi gin magi advice kama rach koro implement in fact kokoro is the best

department mar ang'onya wanyo sirkal ne en department mar ministerial post momiyo Mbadi is making me choose Wandai is trying his level best kata nyoro ni neno kuwuotho dot donjo jodhi nyaka suba kama usetieko higni mia adek ka ji tiyo gi sola now they are switching to the gini the scrabble Ano kawach ni ben kuba chimu. Minister mara ma wadu wa mai dala mi unwanda is doing things through what you say tero everything. Mm. Otimo plan, mm. rural electrification. Mm. Oparanya. Ochako dwaro mine ma ni women group nyo wase dhi bondo, wadhi alego, wadhi kode nyaka western, idwa no mi group pesa. Mm. Mag loans. gimkoro iwo kansla fan mane president wacho cha mbadi ng'iyo nochumi next year ka mbadi somo budget ne wi nochumi osewo kama ito yude to 6 point something mondo wadongre mano no gimomiyo awacho ber ano kawach ber Eh, sa- samoro ing'e ni nitie jo oganda moko mok ne ber ber ma sirikal ng'ato none eh, ber ka in opposition mm. jo opposition pok noneno ga ber ineno na ber ka in inside kaka wantie kata an abe nani opposition dak aneno ber onya pingo gima very simple to tell me winjo okan yie tapingo nango ta yie okan monego alose mhm. joma ok onego ping kabisa mondo mi wareke kabisa kuonde maricho mhm. asenyisi the problem ma kuntie ni sha mhm. gimoro ma aher mane mok donj maber kod gine mar national gine this thing university this pesa mag gini mag mag- mag nyithindo mag university Mm. kod education rest- restructure restructure mar kuonde adego kende monego olos mane ma pod neno ka nyokruok nitiere Nyaka wawuog minister mar education Mhm. nyaka wawuog minister mar education nyaka wawuog minister mar health Mhm. to wachik achika weche machendo ministerial post modong' are going well Mhm. with roads Wed weche thieth ka. Wed weche thieth ka ne matab nitie. Mhm. Wed weche finance, but he's doing his level best. Mhm. Wed mining, mineral mining, Joe is doing his level best. Joe, I want you to tell my expert. Mhm. Gitiyo tich. Sama gitiyo ni bende koko bende ng'eny. Koko jo wadhi sirkal ma wan expert. Manyaka wakony kuonde weche richo. Manifesto mar baba mar ODM ema nyaka wariw mar bwana mondo wa implement kaka expert. Idi bende Ruto Obed mtae. Yes. wach mar housing levy ni tinene nade? To housing levy is good.
Hmm. Kuom jomoko kokawo ute na rudu to ng'ato gero ma iji pesa. Koro jaduol moro alwore i ot kama nyaka dere ma kosetho ya kitere dala. Wadwaro gigo bed ma ng'ato nyalo bedo comfortable, affordable houses imuko kuonde ma nene makamo makamo ro nyocha ni nyisa kapok wadonjo ka ni bwana uh, uh, ute migerogo kwadwar manyiso ni sami no oko nitie ber ok inyal neno ber man e iye ng'ata ng'ata man oko mar sirikal pok noneno ga ber Ne omi iluonge ni opposition. Eh. Ber ineno ga ng'ama ne iye. Yie napenja ne ni dipo ni Ker William Ruto ne manifesto ma ne en godo nok rach ose dipo ni jok ma ne en godo ema nok ti maber nikech eh, jok ma kata omigi ma, ma baba nomigi pod endeleza mani manifesto mar Ker ber No, gi man- plan gi agenda ma ne en godo gi mar piny Kenya. Manifesto mag ker ni, mm, oluwo three quarter ne chalo mawa. Mhm, mhm. Koro implementation. Mhm. Kata kineno affordable house donge ne wan go yudie. Mhm. Kineno weche mag health donge ne wan go. Wan go. Kineno weche mag infrastructure. Kineno weche mag mining. Donge ne kineno achiel. Koro the implementer. Ema ni onge. Kemo yo jababa no wacho duto ni bwana, wami some expert. Wami jang'wen moko ma expert mondo odhirni gini. Ema wadhiro bwana.

Paulo nowacho ni anything moro amora ma dhi gi japiny idwa medo chike kata idwa timo ang'o no amendment Mhm. go back to the people for referendum Mhm. mawach ni nyaka wako kura nwa medo higa mar president not impeach Mhm. not individual not president Mhm. that is, that is allowed Mhm. mano momiyo ne wadhi referendum Mhm. 2010 constitution Mhm. yes

mar 2025 2026 mm. to jopiny ofil ni gini kara nigi change mm. to paranya mondo ka mine abedo imiri usi pesa ma nitie wacho ma asla fund mondo mi mon mm-hmm. ji olok ohala ji odonji cooperative banks kaka coop bank mm-hmm. omigi pesa gi boost go their living standard mm-hmm. en gima very simple koro president iwawaga agera eli kako kono but un administrative you do things ma japiny fe ko president ok nyal ma tamie propaganda mancho obro obro go mi kata ngama dhi romo kode no yie no menere ngama ngama nyali mo mo hinge na rai ti modon ma yo de lal go no no gara yero na to ga ngama ngiyo ni wal go yudi eh wal go pentago en ngama kiwa kama do candidate ko dhi romo kode no

JCs ma jani neno miel wadwa ni permanent secretaries koro wuod jodongo gi minister nyo se ka bogo gi minister jodongo Mm. koro permanent secretaries koro wadwa ni GNC Mhm. nano kaka se kawo gabi gabi ogono Gi- gi- Giketo kanyo. gi keto kanye mago mago joma nyak kwa support those young tax gabi no ing'e Mhm. would say Mhm. you must be the mage young tax wadwa no kwanyo kwanyo kwanyo kwanyo

Niko kababa oyudo African Union otelo ni 54 including Ruto ni boye. Kaka Obama notelo ni world. Walos history. Gima duong' en loso history e siasa. Baba pok obedo president ka but odhi bedo chair mar Africa president ete nyaka Museveni will answer to him mm -hmm. as mhm. their chair. That is a very intelligent network. Koro mano nyaka support. Koro what we in kaka ja Kenya. Gima duong' en na to player.

Eh. Igolo pale kama kidhi gono kura. Sare kusire kali chief kampena mare national. Mm. Ana ro ro jakura. Mm. Okadwa je kuyo, okadwa ja WhatsApp, okadwa ja viral, okadwa ja TikTok. Mm. Matuwe wewe ndio taskenda chie kura kwa ndio kudeka. Mm. Ana yo chief Let Ruto tell me I'm going to vote for him. Mm -hmm. We are praying for Raila to become African chair. Everybody is praying, including me. Kata kani wataka kaka sasa hiyo kanisa sasa I have to pray for him. Mm -hmm. Wana yule kwa. That is an history. That is a political mileage. Iwoki Kenya picha yake bado chair. Usibe the infrastructure ya Afrika. You can understand kimonya lote. Ena Museveni tested, tried, tested. Amolo, we have to pray for him. Omiyo Ruto anya kwa support. Kinene pek ni ni pingi ni kadine. To pingo ngado ko ta maro democracy. Par kala tum ni liye na wito ngado kala plan usiep na maro wa Ruto. Yeah, don't comment. I'm not on his side. nyocha an ga e side ka pinge kwanda mm. sani wan e side mar government kata chaka a contradict myself mm. koro ai afadhali awe moka wuoyo kata ling ta mondo kik clip moro wuog ma ose eh, to to gima bende koro wachore ni um, jowa ma bende koro wuone ne ginyalo ketho ne mondo koro kik uh, kata ka gimoro ne sirikal baba kigo kon nikech onyalo ketho kura No, onge kura miketho ni kuom Ruto understand gima Raila en. Ruto Ruto ing'e ni propaganda moko ogo ingo. Mm. Ruto ing'e kata kiwuo kata ka ng'ato goyo to sing'e ni Sifuna dwaro pesa. Sifuna odenyo ni ool gi. To siwe Ruto no fu. Ruto no en- Ruto- propaganda migo go Ruto go Ruto Ruto Ruto is- Ruto e jatendwa. Ruto ne jatendwa e tich mine natiyo ni mane Ruto tiyo ga ni Moi. Mm. Propagandist. Mm. Ne mochiemo go nyako bedo rais. Mm. To goye mi nyako donjo. Mm-hmm. Ruto be pok nochunga nodhi support ng'ato mudo. Mm-hmm. Magiri jakom ni odhi thoye. Mm. Yie kata golo dende nono. Kogo kura to ng'ato ok odhi. Donge en mofel. En mofel. Niko bi sabota. So he has to try his level be chakre next to next month. You'll never see him here. He will be in Ethiopia looking for the road like Museveni, Sulu, Mudo, Sudan, Eth- South, South Africa. President eko nyaka mobilize madonja to nyaka 20 pio pio. Kuka budi ya kimale twelo.
mana kama nyakora makajuan kamora mora mintie kete mana kande chunyo nagi tv kande pododhe maber kabisa kabisa wan kande kachel kod migosi

mbaa di finance oparanya eh. onego bed ni dhi finance iteri cooperative go giwinjo pesa mm. jo mining mano nang'eyo sodi language ni joma ng'eny ne kia mm. eh. omiyo mano koro nyaka ibed resi nyaka ine kama jatendi neno mm. yes. mana ka wanya koro mgaji wanka mora mora mitira ka utulma kende maguniro kama kwa mkite mana kanda wada duwo kore eh, politics kana mana siasa ma kisumu county nikech koro wabu kachila chil na kisumu county wada gomba kani to koro chalo na jakoro mgaji wangu mkite mana kanyo kikidi mabur pod mate chunri enan Steve James kwa uke magano maduong mar Selala Resort Uh, mayudore uh, chuny bomano ma Kisumu uh, iluongo ni uh, street no mar Oginga Odinga Street. Uh, karibu sana wadakete mana kanyo kopo ni nigi penjo moro amora nyaka Ramga Jwang' inyalo ornwa ote ni machuok kanyo e Facebook page marwa Chunya Nagi TV then inyalo subscribe e Facebook page marwa inyalo follow wa iluwa bende YouTube marwa

Yeah, yeah. Ayudi ka very fast. Nitie kamoro amora ma ki-interfere gi trader to nyaka pesa dog chien. Circulation of money. Koro ing'eyo sani odong' nwa inde gi wanyalo yudo pesa. Joma ne keto gik moko e street and be chased away for million. Gimoro amora nyaka tim ma sacrifice ji for you to succeed. Eh, Omiyo kata bana wanga wago nero kamano kuom tich mosetiyo. but the number mang'eny to ok nyal yie kode mm-hmm. o affect traders but for national outlook to succeed o succeed for local to wahinyre mm-hmm. koro nyaka obed finje finje mm. koro aidha nyaka uhinyre mondo ne ber obi bang'e mm-hmm. kata udong' kanyo mondo ber ber kik bi koro it is up to us to decide they have decided to clean town and baba is supporting them mm. so we have to give them support mm. kata wan gik wamene kuondegi ne ogol but we don't care mm. we will survive yeah. wane kisumu mm -hmm. ki compare the regime ma mantiene gi maybe rangomas regime ineno ni ere the achievement mwaseyudo between the two government notiyo mm. tije mm -hmm. anyang koro timo mare mm -hmm. koro comparison en rango mane koriembo mm -hmm. rango ma was dealing with states mm -hmm.

Mara Nguma was populist. Mara Nyang ne en dictatorial but national outlaw. Yaka ne chalo. Kuri nyalo neno kata ol clean ng'ama oa oko jo investors ng'at mobiro to wacho it is good but the, the, the internal

Aduma is my mentor. Mm -hmm. Willie is just a friend. Mm -hmm. Duasi also is a, a friend. Mm -hmm. But now I'm still with Ron. Mm -hmm. But hundred friends. Anyaka mentor na Aduma. Mm -hmm. But they are all candidates. Mwanyi sini i, uh, i, i, mbele kanya nyalo loku pachi ni iwuku mron.

Oron gike di town ka en pine cone en gik moko tude wasunge ong'ama nyalo kawo kama nyang'o weno Mhm. uh, he has experience age wise intelligent osebedo mjumbe tam achiel kisumu central kama mjini is not easy Mhm. kochako riwo kano and two constituencies ahead of this that koro en over qualified koro gima odong' ne ojachama odie bende entie full ok obedo dhogo bati koro the gik modong' ne en governors to jakom ema appoint koro modong' go to mago to koro ose over qualified koro modong' ni en aka jakom mano kende modong' emomiyo a support To the rest bende beya beya kata Duma osechandre e chama mhm. wan kode kanyo ojanda e bende ng'ama bende focus mhm. lawyer mhm. professor wili bende oseluwo tienda nyang footstep gin agina joma ni kanyo but the final decision making for gubernatorial post in Luo Nyanza is Barbara Raila Amolo Odinga
of voters let us be realistic now if you want to be a governor

mm. have to tell you the truth and truth will set me free mm. Yeah, donge kweli ni jang'wen madwaro gavana mm, eh, kwano eh, eh. they are my friend eh, yeah. but for now I'm supporting Oron mm -hmm. publicly yeah, very simple mm. kama ama dhiye no Oron gavana but Aduma is my mentor mm. and Jakom can decide maland anybody kata olando mna ng'ama okusiebre kata kumenda I'll support him or her Ti- Mkub Raila mong'e decision momiyo we ng'ata. Mano ano I cannot decide politics for myself. Eh. Ana decide gima Raila decide. Hmm. Eh, Decision ok anyal make kapok Raila make. Hmm. Ok anyalo make mine to dismiss. Hmm. To koro adhi contradict ema ok oyiena. Hmm. Ani ng'eyo ok oyiena pingo Raila. En ng'eyo arwako suit manene. Eh. Raila momiya ngima. Kuom Raila e tich matiyo.

Kidhi e ot sani iluongo demokrasi. Hmm. Jaodi jayombe gi nyithindo kata nyari kende ma dhi goli kura. Chwo ka dhi goli jono mine gi te. Koro demokrasi man miwachona. Eh. That democracy must be guided. And ODM ema nigi demokrasi ika ugine ni Afrika mzima. Enie party ma ji ohero to enie party ma be ji nyaka gore. For discipline. To jatendgi koko ne left to ji nindo te. Nyaka joma nyoko orego. Mulu nyalego. The party mabende the strongest party in Kenya now is the ODM. Any man structure from pulling system to national government to chairpersons. Mudongi gina gina ming'ado ga ore one week to sell or Christian. Mako cannot work. Omiyo party maduong' ka chal South Africa en ODM. Mm. And ODM must be there to stay. Nanya kamzale mayore kumari nyose wang.

Eh, mane wuon Nyanza.
Manyiso ni onge tiende kata i campaign mang'eny. I campaign kendo wala uno jogo jogo Jakom. Hmm. In in ng'at ng'a. So instead of campaigning dhir Jakom. Eh, Jakom ok yewon gino. Hmm. In sama ni chako gigi ni in kure. Babo in kure dire mane jara bugi go en pe. Iwacho weche manono kwa. Go and ask him. Eh. In ibiri gir ng'ato one day dichak lu gigi be in mudos. Hmm. Ne japiny in go samre nyiewo gi. Eh, kutimo lwete ni to ginindo kondelete. Hmm. To kuchiwo kida siling. In kidhi kodendo nyaka ikonygi nyaka gipam. You know the difference? Hmm. no, they, they are not your people. Hmm. They are Jakom's people. Koro low Jakom for you to succeed. Wanda igiri bedo minister nwacho. Jakom. Hmm. Badi to ngama ne miyo minister ka ogi Jakom. Opara yadu ne use dong kaka gavana ne dhi kwe. Jo ne use chako wuoyo kene ni the market was drug deals. Odongo soy government. Mm. Jakom. Jo ne digi wero ra jakom. Ji chiemo. Ine wanda kada mbadi wa ne dabedo minister. Jakom imutero nyinga. No nyalo kada wewe utero nyinga dhiambo nyamin gi kada. Mm. Ruto kaka ng'amo tero. Koro nyaka iluw Jakobo for you to succeed. Jomo obedo governors without Raila kata nyaka ni be tamare. Hmm. Ng'ama pok oneno kata kumi goye kura kata kumi kwane okia. Kendo mi yero se lande ni Jakobo yera nyang professor be. Eh. eh. Things must go with Jakobo. Amulu nyale. Sani wan uh, section of Joluo uh, members of the Luo ni uh, eh, UDA. ma bende embo gain popularity ipani o oh, seats ma jok ma bende ni oyudo ok ginyal kawo seat moro amora ka bende onge seat minyalo kawo Luo Nyanza nikech gin be gin gi that mass that is that is mass Raila man go you don't have mass mm. mago mass moko be mechen mm. direction jakomi mechiwo if you are in order Luo Nyanza come to ODM don't waste your time and if you are a friend to president Just be a friend. To kik iwuond president ni in a friend ja ODM. Ruto dong'eyo no Nyanza Raila ma control. Kidhi Rift Valley Ruto ma control. Ichak iwacho ga ni ija ija ija ni control ga. Bawo ji nyo Raila bro de bedo gi Ruto jose diral. Eh. Obiyo gi Raila ma command. Jomaro koko telo kuro yo gi kura. Ngama yiego mano dhi kuro.

Jomoko nodhi Raila ma giluongo nyinge. What for? Iluongo nying Raila. Ruto dongo ng'e Raila moloyi. Koro nitie be iwacho ni ane joma nokwongo ne baba karach. Onongo be ne luwo baba mondo. Ok rach. Eh.
Ne girikni.
Ne girikni. Kar mondo ne giwen gi rikni. Mhm. Kar girikni. You retreat, you regroup, then you advance with your father. Ok nyadhi go dala ka wuoyi ni okonyono.

Eh. Pesa.
Donge Nyasaye omiyo wan gi mbadi ngima. Mhm. Sayo mie Raila. Mm. Ndio kisa nini pesa? Kuka kwenu gino kiwinji. Awinji.
An ge dis wanga nya wanga.
Ndio kuli to chama mabe. Mm. Mano loyo list woman. Loyo list high excellence. Ogo ho mabe to ona solo lodie. Very intelligent woman. kata onego giri lawyers mago chamba wakili gin nyaka wasupport gi goyo sirikal to kutemi mano is a democratic, democratic right mari to wan kapod ok ng'wenyno ema tin wasechandre kama to wan wan iye an ok oyiera chung' sani wacho ni duto ra mm-hmm. mano the law wacho nana a contradict my area mp ma en minister koro ago waziri mm-hmm. inyalo dhi alakted alaguti to kendo iwuok iti vitimina ka ruto rach koro igoga wandayi kosigo ruto Mm. ruto emomiyo wandayi tich but i must retreat tari group tabro advance 2027 mano kisungu wa very clear
Oscar Kumware mano ja sema wacho na mosi kanyo ber kabisa Erokamano. kato wan gi Carol Ikiti wacho ni watching from Migori mosna makam Erokamano migori

Eh. Ni ka Ruto timo gimo tiluongo dhi hidh hotel ma mi madhe fry. Mm. Tiwacho ni Ruto timo makosa. Gorali. Kalonzo kata wa president owogo bendo dhi kaka mega. Mm-hmm. Oyudi eje manyo Ruto oyudo. Mm-hmm. Rwanda. Mm. Koro koro kone go wach gi jana jo press. Ka Ruto wacho mriambo mar niya. Mm. No mumias otere pesa to Kalonzo wacho pesa no akai. Dhi gorali mumias mondo igwatire jogo kuma pesa. to ok iwach hotel kuma iwache cha jomumia sodaki siasi ruto kata ruto sani ruto mm. sani is campaigning for 2027 yinde bodi rito 2027 biro biri biro yawo ni campaign donge mm. you are late you are late Duncan Owino Sina wacho ne winjo maler kabisa kabisa wakawo mos ni kanyo Duncan erokamano kuom kete mana e chenro machalo koda kama ndie uh, uh, Edwin Othira wacho ni makamu makamu ang'o kuom Uh, wacho ni ang'o kuom uh, the C, ang, okay, kuom tho mar CDF Ogula. Eh, wach mar tho to kanyal wuoyo. Mm. Uh, en gima notimre marach pod waywak. Mm -hmm. Magi gik mosemiyo be iwa wang' wan sa sa ma siasa chakre to nyaka ndik. Nyaka jowatho.
Mm. Koro gin gik thogo kichakiri mind ng'ato ni wuoye. Mm. to nyalo miyo joma nyo chunygi oseya e gigo gini but gin gik ma at the end of the day adiera will come out onge gima dhi ma ok oyud adiera ni but onyalo delay but mm. justice justice delay justice denied very good mm.
Mano e gima naduogo gi mano. Mhm. But wan kaka oganda Luo ng'ato wan otho malich. Mhm. Ok wamor ahinya. Kisumu Central, Kisumu East, ng'ama kawo ka? Kisumu East wan ga dwi chairman. Mhm. Adwi dhi kawo kacha mindi chosetiyo 22, 20 years. Mhm. Ok wago en orach. Mhm. Mano bende orome chamo aherni. Mhm. Eh, Kisumu Central ka. wan go wuda wo nyaniala mm. wadwa duogo wan gi dume mar atatu mm -hmm. sani an an gi swaga mm. in en gi swaga jakimo kech eh. eh pod apimo go piny mano wuod dada dak e odeso lam anyalo yude very fast eh. eh Kisumu seme wan gi Kadiri mm. uh, Nyando wan gi Ken Nyale jaledo osenyama ariyo mm. watieka tieka muroni mm. wadhi keto nyasuna robert robert bende ni kanyo west ka pod dwasi aneno ka ni anie maber eri kama kidudo e nyakach ting'ene kadumo wuok nidhi dwaro gavana mm. koro sani ng'ama ng'ama nyochando malo nyocha in go upande mm. uja kendo setake chanya

Ane kaka ng'iye. Mm. Koro jakom kubiro go mare. Mm. Em wadonje. Mara no na. Mano kwa pengi da. Eh, eh. But for the time being mane kaka structure na wacho. Mm. Mabe maga koko kitang nyalo tiyo. Mm. Gijotiyo ga. Mm.
Gijotiyo ga. Dawa yo. Eh. Penga ni kwa mwacha. Mm. Nyawa ngaya umabe yo kwa penga. Orenga jimi uga siaya. Ah, chila yako nyaka gitiek terms gi mondo yaka juma nyine bi take charge mm. democracy to kota mo ngati chung kodi gidero chung governor mara masia there's no problem mm -hmm. but you have to know he must go for 10 years mm -hmm. to deliver the infrastructure in Konochak mm -hmm.
mana kamano kora mgaji wangu wagi kama bende koro watieke en thuolona mago ni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chunywa nagi tv kandi mana kopo ni nigi penjo moro amora motudore kaachiel kod wach ma bende wagoyo mbaka ni oyiene hmm. wan gi oscar kumware oscar kumware eh, mano mca seme on the Gen Z tsunami bende o support the bende o support the Osiem Geloth ideology uh, nitiere penjo moro kama openj gi ma bende mheshimiwa iluongo ni Oscar Kumwaro Jode mano oseme sime maseme owachona what, what is your take on the Gen Z tsunami bende i support the Osiem Geloth ideology iwinjo the Osiem Geloth ideology be i support gino mokwongo Uh, take on Gen Z tsunami. Gima ne Gen Z notimo cha. Inyalo wacho nang'o? They did a whole thing.
Mm. And girgino ne gi implement na gik mane Raila wacho ga in article report. Mm. Gik mane Gen Z penjo government. Mm. Ema ne wapenjo, ema ne baba keto ga in article report. Mm. Ema omiyo ne wa demonstrate. Mm. And the, the, koro ne gibiro gi force. Mm. Force gi showers more than us. Mm. Wan kane waketo baba to giketo wa gi siasa. jakom ohero koko jakom ketho sirikal hmm. joluo ketho gik koro wi rit rit ne warit rit hmm. to wari group to jensi o advance hmm. and we take charge they did a good thing sida ma ne gin go ne en achiel ne gin party less leader less kiango no less kila go kinyalo wacho ne ng'ato you are fighting ya bi ng'at mondo mak ng'atu ne giluor ka giwacho ni makame motelo motelo eh to geraila no be retain 8 years eh. you have to lead

inyalo yiero ayiera ji jopiny owacho ni ober mm. kuchopo Nairobi to lokre ng'at joka nyaka dhi bi ODM mwachak cheki gi polling station michopi ward michopi constituency michopi county koro yaka wang'e ni ng'ani en ng'atwa mm-hmm. ok ni dhiri jopiny olo pesa tiyiri weya weya ding to samoro pesa no ng'ato miyi dhi dwoko ni Nairobi you cannot do that Watimi skinning, screening and scanning.
Hmm. Itime e yo machalo nade? Ah, mana kamano ekoro mga jwang apana gonero kama duong' ahinya ka watieko makamu makamu mana wachni mogik mae kamera mari ar mondo koro iwuo gi jopiny tinyisgi ni to koro chalo nade erokamano mm.
atimono jo tv tv erokamano kabisa kuom luonga wuoyo goganda luo Akwayou ni mondo walem jakom lweny man mbele wa sani ok en weche mag siasa. En wach mar lamo na mulo Nyalego mondo obed African chair on 15th next month. Kendo wakwayo president incumbent Super Arap Ruto kaka avota marwa madhi kwongo kura mondo odhi omobilize all colleagues ne ma gin president mag Africa mondo Amolo yomb with a landslide. Ma ng'ama dwa yombo Amolo mondo oyombe sama chon mabai saa adek seche kata ang'wen seche waseyudo matokeo from Ethiopia ikelonwa gi TV te Amolo osekawo kom mondo ka koro osekawo kom ma koro chako tich ne jo Kenya kendo chako tiyo ne oganda kendo tiyo ne Afrika infrastructure moko mane otimoga ka Koro mondo Kenya obi odongre, wawang'e wadwa ni nyaka Kenya ka railways mondo koro rail mondo oringi gine malo. Gari mondo oringi rail malo, koro oketnigi flyover. Mondo wang'e ni Amolo kara nyalo mako piny adier. Mano e gima adwa ni anyis ogandawa to sirkal Ng'ata ng'ata ma pingo kotami, wan kaka expert wan wan iye Bogura ga ndus kuonde mugoyo wabe wanyiso president ni gima kama kama kama kwa wacho ni jowa kaka health kaka weche mag education to jowa ywak ni pod nitie problem. Can you do something on it mondo sirkal oran smooth when we are right inside kaka broad based government. Takwayo jowa kaka Ray Omolo Interior PS. Bed gi chuny mini go no Wandai tiur together as a colleagues kaka un jo Luang Ngwen plus Dorcas Attorney General bed uru sirkand no mondo ukony government no ka nitie gima rach you have to speak to lose a collective responsibility ok wache e liel katika kanisa. God bless Kenya, God bless Raila, God bless all leaders na Lunyas. Ilo kamano.
Erokamano ahinya Nyakora Mogejwa mkuom kete mane chenro mar chieng' jamondo kama bende nwago mbaka kacha e wachno mar chal mar piny Kenya kane wan kaachiel kod migosi e, makamu wa makamu ma bende wago godo mbaka nyaka sani koro mga jwang' agoni erokamano duong' ahinya ah, ka bende achako aduoko erokamano ne hotel maduong'no ma Selela Resort man e chuny bomano ma Kisumu Oginga Odinga Street Selela Resort an kar yudo maber kabisa yodwa chiemo maber wan godo kandie ute romo wan godo kani maber kabisa ah, kaachiel nyaka pick up from the airport bende wan godo maber kabisa koro mga jwang' omiyo kaw thuolo makende mondo in be ichopi to bine ni to ochalo nade kokamano erokamano ne director mara ma program Edwin Othira kaachiel koda ah,